Helo bawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Wel, dyma ni nôl i wneud sesiwn TikTok arall gyda chi heddi.
Dewch i ni fynd syth i mewn i ganu Helo Ffrindiau. Barod?
Barod, chi'n dangos eich bysedd?

Ww, um,
awn am dro i Frespen Coed. Syniad da?
Ie, yeah, syniad da. Beth am i ni ganu'r can? Ie.
Yeah. Peidiwch becso os nag ych chi'n gwybod y geiriau, bydd y geiriau ar y sgrin i chi, oce? Okay? A dyma symudiadau. Frespen Coed. Barod?

O, oh, da iawn chi. Oedd hwnna ddim yn hawdd? Na, gwrdd Lowri, oedd hwnna'n galed. O, oh, nawr te, Lowri, beth am i ti fynd i ddangos i bawb beth wyt ti'n rhoi yn y fasged bicnic?
Ie, yeah, syniad da. Dewch i ni weld beth sydd eisiau ni i fynd gyda ni ar gyfer picnic. Chi'n barod i helpu? Grêt, bant â ni! Nawr te, mae angen i ni baratoi beth i ni mynd i fynd gyda ni ar bicnic. Felly, o'n i'n meddwl bydde brechdanau yn syniad da. Brechdanau sy'n y fasged, bicnic y fasged, bicnic y fasged, bicnic. Brechdanau sy'n y fasged, bicnic, brechdanau ffeini du. Da iawn. Beth arall?

Hmm. Ie, chi'n iawn, diod, mae angen diod arno ni. Ww, mewn â'r diod i'r bag. Beth arall? Ww, beth am past annerth? Na, fi ddim yn meddwl. Uh, ww, het hael. Eli hael yn bwysig iawn. O, Sbectol haul. Ac wrth gwrs, blanced i ni gael eistedd arno. Syniad da. Nawr te. Y fi'n credu bod y fasged bicnic yn barod. Bant â ni.
Popeth yn barod yn y fasged, Mowri?
Popeth yn barod, Sioned.
Y'n ni barod i fynd am bicnic. Arbennig.
Barod i deithio?

O, oh, da iawn! Hip hip hwre, ni wedi cyrraedd. Fi'n credu a fi am wac bach i weld be wylai.
Syniad da! Tra bod chi'n mynd am wac, fe wna fi osod y picnic allan. Cofiwch ddod nôl nawr i gweud be chi wedi gweld. Wrth gwrs. Bant â ni. Wel, diolch am fod gyda fi am dro. Drychwch, dyma ni yn y goedwig, a'r dail gwyrdd i gyd. Dewch i ni weld beth arall welwn ni. A dyma ni, wedi cyrraedd yr afon. Fi'n joio chwarae'n dŵr yr afon. Shh! Nawch chi fyth dyfalu beth fi newydd gweld. Wiwer yn casglu cnau. Drychwch ar y blodau gwyllt yma. Bysedd y cŵn a dant y llew. Ydyn nhw'n bert? Hei, beth am i ni fynd i weid wrth Lowri beth i ni wedi gweld heddi? Dewch! Hei, Lowri, siw mae mynd? Popeth yn gret, mae'r picnic mas yn barod. Hei, beth weloch chi ar eich wac te? Welon ni llawer o bethau. Welon ni coed ar dail, welon ni wiwer, a welon ni'r afon, a nathon ni rhoi yn rhad yn yr afon hefyd.
Oh, waw! Hei, beth am i ni wneud bach o waith symud? Allwn ni ailgreu'r holl beth yma chi wedi gweld heddi. Oh, ie, yeah.
syniad da.
Felly, beth i ni ddechrau gyda? Fe wylwch chi coedwig, yn dweud? E? Beth am i ni ddechrau gyda goeden? Nawr te, fi'n siŵr chi'n cofio siwt mae sefyll y goeden. Ie, yeah, yn dal fel hyn.

Casglu, casglu, casglu, un, dau, tri. Da iawn chi!
Ti'n gwybod beth arall welwn i? Oedd blode, blode gwyllt.
O, a ydych chi'n gallu gweithio ni da sut mae blodyn yn tyfu? Ie, yeah. ydyn ni'n gallu dangos gyda'n corff?

Da iawn chi!
A nath ni hefyd mynd mewn i'r afon yn dweud. O, a beth i chi'n neud yn yr afon yn y dŵr? Ie, splasio! O, ni'n mynd i splasio gyda'n gilydd. Chi'n barod?

O, na, beth oedd picnic Ffein? Mm, fi'n credu'r frechdan oedd hoff rhan fi o'r picnic. Mm, o'n i'n hoffi'r creision a'r afal. Mm.
Wel, chi'n gwybod beth? Mae'n amser i ni fynd nawr. Ydy.
Ond cyn i ni fynd, beth am i ni ganu hwyl fawr unwaith eto?